Kono wa teng lok pa Yuneb cen wacit kong dako gubedo lok mukene i Otoko District ka ma kitye ka wacci ni kimako laco acel pi neko dako ne. Kiwaco ni dako pa laco eni nyinge Jimmy Ogwel tero lutino ma meggi lutino adek ma nongo komgi lit i ot yat tek gi o kunu. Laco ni olubo kor dako ne oculo wa bill pat me ot yat gucako wot me dugu gang. Min ot pa laco ni cito wilo kongo. liro alira miyo ki cware. Cware oo gang maro box aye acel me liro, kono box ya me liro alira. Ki mero ma i wiye, cako penyo dako ni, ni in ia i ot yat-ti? Kong inongo pe ibedo ka buto ki daktar ma otreating lutino-ni? Dako ni dong bako doge kwee ni en aye larre oo, jami ma kumeno pe iromo timone. Atamo ki mero ma i wiye otungo panga, otingo panga otungo wi dako-ni oo. Tongo kiryo ki dek. Maa ka dako ni to kilaro ne ot yat dong oto wi po wa biloko wa loka about a similar story ma laco ni olubo kor dako ni otongo wiye otero bot I wi bridge otero bot laco moni. laco ma en tye ki ngo ma itamo tye time dano tye neno film madwong ngo ma tye time ma tye wek lakwodi tim gero man tye me tititwali eni ka ber film ma dano tye neno ne you cannot just be normal life used to see me ko regulating film ma dano neno. Ah Emma ka waco agam loki aromo gamo ne marac because in ingeyo an kit atiyo kwede. An atye ki lakodi tam moni ni bible kicoyo ni ah ka kidongo lemi tungcel myero ilok tungcel wek kidong. Kadi ka kiwaco ni kilok tam eni an pud atye i bible macon ni ni ka ngat mo odongo lema tungcel an myero adong acuc ento an bene myero adong adwok cen which is sometime not right.

The world is at a shamble. Dano tye ka bedo ki lworo. Dano twero bedo ki lapeny ma pe gitye ki ansane. In itero doki ni oyat, oyat ki cero ka cango lutino ni en tye ka penyo doki ni gwok ibedo obuto ki dakta cawadi onyo otime ki ning. But pat oh, yap eni megi in keni ineno ba lakodi um, wako wacingo lweny nyo argument ma yang ma tye i ot eno ni nyo yang tye ento nyo pe resulting i tong wiya pe owan mo adongo adongo aye ineno uncle ni auntie ni moni keken gidiko daa gini dako ne tele tele mere kumeno eno kono dong ni mak panga ki tong ngat mo ki neko kono ki ngol ngute ki bar eno nyo yang pe dwong tutwal kono nyo news aye peke but nyo yang pe dwong Gunyoyo ni bedo wa i cen mo ni tye de mumoro wi dano madwong ata. Peko mo, argument mo matidi, kitingo kono lut, kigoyo wi ngato mo ni pam. What is it? What is going on? An pud I have to go back pien we are poor story mo ni keny waneno ni i Rwanda laco mo ni curo mon tero otte, buto kedgi neko gi o. Ma kitero i court wacci bedo ka neno gin eno ni film. Film mogo ma kilwongo kono ni criminal kono ngo ngo ngo ma dano neno ni so it has to be true ni there's a degree ka ma nongo dano tye ka neno kit ma jami eno ki timo kwede because in in i cako a ki i wii nining ni i mak i ngol ngut ngato moni oo ka pe neno ki ka moni.
Jami ma wa neno wa romo tamo ni wa tem i temone wa kelo to i odi ma megiwa. Koko koko i kin jo ma tye ka bedo i ot Emma

Pe angeyo maber kit ma myero adwok kwede ki leb Acholi, ento ka itamo ni, 'Dakona pe kany gwok tye ka bedo ki laco mo, cwara pe kany gwok tye ka bedo ki dako mo, ca wa weng wii tye lok kom butu. Ca wa weng lok tammi tye i kom dakona tye kwede tye ka timo ngo, cwara tye kwede tye ka timo ngo, in ma ibedo-ni itye ka timo ngo? Ibino inongo ni en ekelo kit moni ma in itamo ni kita in itye ka tam kwede aye dano tye ka tam kwede. Icako dong bedo ni itye ka mito nyuto wii moni ento wii ma in itye ka nyuto ni en aye okeli peko. At the end of the day inongo ni kiti lokke pi tammi, tammi tedi peko. Because kombeddi laco ni kite mo ni oh gina kuman tye ka time i kom dako na tye ka tamo jim ma pe romo mene time in a normal space i o yat odok gang omato kongo ne goyo kwanyo panya otongo dako ne dako oto. Dak kodi ngato kuman omito kitimi ni? I don't even think he deserves to breathe for one minute. Ento part ma peya kong wacito kong i kit me rebuking nyo me cimo wang laco, we have to go back to the root cause because en aye wa inongo kede lagam ineno wadok cen to root ngo ma tye ka kelo kodi nek ma dano tye ka neke kede ma dwong otwal tutwale i odi ma megi, tim gero i ot, gender based violence gitye ka nenone ki kwane.
Digital spaces dwong. Waneno i filim, waneno i kwo ma ceng jwi, waneno i Nigerian movies. An i ot awaco ni Nigerian movies pe ki neno. Nigerian movie dwong ki tyek. Pwonyo jimi aryo, pwonyo mon kit me pwonyo jok, pwonyo mon kit me weko coggi, kun nongo jo mukene waco ni gin giweko coggi nongo in real life they are very happy. Ento wan jo ma gineno ni gineno ni eni is a real situation. Kombeddi gin mukene ma tye ka balo kelo kuku kuku ki jami mogo maraco are the soaps we watch. Inongo dano obedo i film moni an aneno forty days over night tye film moni kilwongo ni forty days over night it tells you a lot of funny things ma timme in marriage and how people are living ento ngo ma timme after The real life situation ma timme i nge film ma Johnny waco kita kitye ka bedo kwede kita gikwo kwede ki family gi is when you embrace marriage or is when you embrace why a family is important. Lawor abedo aneno moni acel kiwaco ni ka oti tye ka ton i gangi ma itye in wun laco ma itye wun icwari ma wi otwu ton eto ton ki ityelo pe ekobo ot. Nen filim.
Yes.
Joni were counseling people, couples, waco ni, when your roof is leaking from the bedroom, you don't change your house, you don't break your bedroom. Icito i wi ot. You repair. Pat, amito dwoki cen i lok ma i filim ma dano neno. UCC, Uganda Communications Commission, gitye very keen ka neno ni twale music videos, wer ma dong kombeddi tye ka kati-ni, kitye rukke nining, leb ma kitye wero-ni tye nining, Myele kono tye nining? So wan kacalo wan kany i Vision Group me One World TV ka ikelo luweeni mogo ma nongo mon bedo danya danya danya, UCU bino ki wacce in part me video eno ikwanyo. So atamo to a greater extent UCC is really regulating content in terms of ki kudi weeni ni kitye ka myele ni kitye ka rukke nining i music videos. Ki dok bene cen lakodi cinema ma tye i kin piny cari ineno nongo lutino bulu wa gucung mukene nongo pe gudonyo ki iye wa kicung ki woko gitye ka neno kit awo kono oa i mutoka kono okato nining kono ki mako kono ki cobo ngat ma pe ki ngeyo ni en aye acting so in i cito ka lweny ki omera mo lamar mo wek gu marac dako ni ki timo en gin ma ki neno i film eni so UCC an I still go back to that pien kit ma awacci ni story ma okato i Rwanda ni ngat mo iwaco en ineno gin eno i movies and i movies wa woko kuca ki dong kunyo dong the women gone notch higher ki nyuto ire kite

Kine ma inongo ni UCC mito controlling nongo dong odoko viral. An amito wacci ni gin ma gament oketo iye tamme nyo oketo iye cik, pol kare longegio. Pingo? Dano keto iye miti matek ni pingo gamente tye ka jukone. Nongo gimiti ginge. Me dwogo cene film Emma, film ma megwa ma tye i Uganda kany-nyi bene polle, for lack of a better word, watye ka timo gin ma kilwongo ni copycat. Waneno ngo ma kitimo i Nigeria, wamito wadwoke i film ma mega ni wa acting wek obed ni ah eni ki acting ki kany ento content ki production line is almost the same calo gin ma ki kobo ki kwanyo mere akwanya ci ki kobo but creatives mukene ah gitye ka dugu films man atamo ni Romo pwonyowa maber i lok kom jami me gang. I think could be the dramas. Nyang Calo pa yaka yaka waneno cigenya agenya Nyang ci nyang age nyang no eh? UBC kara en o TV madwong otwal peke ma wan yang watino eno ni dong pud UBC gi eno ki dong kare mo en dong WBS nyo cawa ki keto bu- movies ma dong pwonyo lutino wek po movie mo ni kenyo ni kilwongo ni consequences pwonyo lutino ni in teki i- i- icako kwan icako mite wun awobi wun anyaka

Even the soaps mo atye lok iye komedini aah kadi wa the comedy comedy ma dano tamo ni gin aye yomo i dano ka tye ka loko lok kom mon ka tye ka loko lok kom co ka tye ka loko lok kom miti those are En aye myero oyom i en aye dano. dong oyom i dano so i nongo ni people are intoxic intoxicated ni bedo i miti myero i nen dako mo ma nongo dude diti ma myelo maber ma myelo ki ning oweko videos weng makato myel car tye iye madit. Pyem dano tamo ni that is ideal. That is entertainment.
Inongo caro me mato kongo tye matek ki tim ming mogo, dano tamo ni that is the ideal. Why? Because that is what the the art world is selling to the people out there. And the people, jo ma tye woko kuca bene gigamo pyem gitamo ni that is the ideal situation. Ento in ki latini mo tye ka neno film meno, tye ka yomo iwu? Komedi, Laco mo i otuke omako dakone otungo ki panga. Watye ka waco ngo ma tye ka kelo Jimmy Egeni ma dong tye ka weko tong ki nek tye doko dwong otwal i kin piny? Watye ka waco gwok dano ma gitye ka neno jami macalo filim i gwok. Dong waromo bedo ni bene watye wrong ento kibe ki kero me tiro iwa. Wamito nongo lagam ka ma dano tye ka niang aye, tye ka neno aye lakodi kwo me nek eni-ni. Kong waywe manok ka dok wadugi.